hayi leti a ta swi thi na se hayi swi le ku tekweni xivutiso ku a a swi nga ta koteka ke ku ku tshikiwa swakudya loko ku ri ku swa tekiwa ku swa hi swantswa ku tekiwa switulu mbedwe na yinini hi ku loko munhu a teka swakudya a a swo komba ku hi mpelampela hi mpelampela le ku hluphekeni munhu yaloye laha mpfunoke loko a ha vulavula hi timhaka ta mpfuno laha hi la ku bula na va eh, sasa a limpopo hi bula na vona hi timhaka ta ku va mi ta tsundzuka ku va vulavula hi timhaka ta leswaku ku vuye ku baka kumbe ku vuye ku yimisiwa nyana timhaka ta ku va va hakela mali hi ku ya kunene emigangeni se hi lava ku ta twa ku xiyimo xi fike kwihi kambe ke hi nga se bula na vona un'wana miyingiseri i twe hi kha hi ku hi ta bula na va sasa a ku hayi kho ni kombela ku nghena ni nga mi nga se nghenisa va ka sasa a hi n'wi amukeleni hi twa ku xiphiqo xa yena i yini i nhlekani mi amukerile ka munghana lonene Ahee. minjhani sesi Hi pfukile minjhani? hi pfukile hi byeleni n'wina mi rile ku hi nga se vulavula na vasasa mi la ku sungula mi hi byela ku n'wina mi hlangana na yini Mina hi mina Frida Mangayi ka Thomo. yes Ni dendela papa wa mina Mzama Joseph Mangayi. yes Hi ti 20 a ku dendiwa la ka Thomo va tile hala ka hina. loko ni ya mudendeni mudende we wu fika loko wu fika loko se ni ya le michinini wa kona mali loko ni va nyika makhadi loko va photesa photesa ku mali a yi kona yi horiwile ivi ni ku a ah, ku hole mani vo yi holiwi ka zirundanatala ni ku hi mani mo ni byela ku i mani a ni swi swa michini wa n'wina ya kombaka vo a hi swi tiku hi mani swi swi nga leswi n'wina fambani a posweni a giyana ivi ni vu- ni vuya ni nga swi ni u ta nghenisa kwini ka mukhalabye wa xikwembu lani va holelaka Eh. mara ni tiyiserile ni fika ni va hlamusela mhani ku i vava hi titwendi Eh. ivi to va ku ivi tolo hi famba mina na buti na bava hikuva ni ve tintana vo bava kwele puswini Eh. ivi hi fika loko hi fika hi fike hi nghena kwale loko hi nghena kwale va ku mpfuni wa yini ivi hi ku a a ku dendi mina ni dendela papa a ku dendiwa hi titindi le ka thomo se swi nga leswi mali mi te a yi kona hi ta kwa mm. ivi a ku e loko mi tini na vona hi ta va firisa tifomo tin'wanyana ivi ni ivi va ni nyika mapasi na na ni va ku ni fanele ni ya na swi photocopisa ni photocopisa se ka ediso lexi va sala va kha va firisa papa sweswi ngiti va va firisa swona loko ni vuya a byela ku ni ni ku a mali va ta yi kumaki o mali ve nge hi yi kumi se swi nga leswi mina mi ta vuya na vona hi ti four va ta va ta i hola hi voxe ku sweswi hi la ku hi la ku dlaya i khadi leri a rin'wanyana ku ta tirha rin'wanyana se ende swilo leswi n'wina va khalanga a swo sungula na hi twenty eight nineteen hi october nakona a va dendangi na hi november ni nga ni nga yi dendi mali leyi ya papa leyi se a ni swi tivi ku ku humelela yini loko timali ta to mi nga ti dendaniki ti vhete ti fambela makumu ti fambeli makuma hi ti kumangi ti ta twenty nineteen na sweswi ve ri a hi nga yi kumi se a ni swi tivi loko va ku yi horiwile mina a ni tekangi mali mina va ku hi n'wina mi nga hola mi nga yiva khadi ra mukhalabye ni ku mina a ni tekangi mina va ku ma swi tiva n'wini ivi vhele ku ve ku mm, ku vuya na buti loko se ku leya vumbirhi leya novhemba leyi ya ya jika kwele va ni yeye ku ndi ngopfu hmm. ni za ni rila va ni yeye ku lava ku mali ma hi tiva n'wina hi n'wina mi nga teki se leya vumbirhi leyi loko se yi tekiwa hi novhemba va ku i ho oh, yi teku kwa ndhevele yi teku kwa ndhevele se ni se loko yi teku kwa ndhevele yi teku hi mina kwele ka ndhoveleki hi ku phini ya papa yi tiwa hi mina na n'wina hambi papa phini ya ku va holisa ku yini a va swi tivi ku mina hi mina ni va holelaka ku sukela twenty twelve ni va bu hi stroke papa mina ni tlhe ni va holele a ndzi tshama ni teka na peni ya vona ende loko ni vuya ni fika nyika papa mina va swi kota ku hlaya ni va nyika xilipi na mali ya vona va hlaya va tsala list va nyika un'wana wa makoni wa mina a ya va xavela mm. mina ni tshama mutini wa mina a xitandini xa mina a ndzi tshama ni teka mali ya papa kumbe ni ku ni kombela peni
loko mi kha mi teka mali leyi ku na laha mi sayinaku kona ku ndleka yi a ni ya hola le a mchini le a mchini loko va ta loko va loko va tini yes eh eh hi fika sweswa swo mbi ni famba na pasi ra mina na pasi ra papa ivi va fika va photisa photisa sweswa swi photisaka ivi mina ni photosa khuzu mali xi ku huma xilipi ah. loko ku huma xilipi ivi hi ya leyi kuma ku koma mali ivi hi kuma mali mali a hi kuma hinkwayo masiku hinkwawo okay okay no no it's fine it's fine ma ta ni ndlele nini mi yerisani sweswo mi nga ha vulavuli mi nga ha khohloli mi nga ha ndli nchumu hi ku mo yingisela n'wina hi ku hi ta va kha hi vulavula na va ka sasa um kumbexani va nga lava ku mi vutisa swin'wana mo khomisa sweswo ni hi swona ba hi swona nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka afrika wa vulavula nakhalanga pet mathevula i khume ntlhanu timinete yi bile awara ya khume mbirhi nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm amukeleni eh, mulavuleri wa xiyenge lexi xa ka sasa elimpopo i amukela nkulukumba eh zanda kutama eh tatani kutama inhlekani mi amukerile ka munghana lona fm Ntatane, Buti Pat, and all your listeners, uh, a very good afternoon. good afternoon indeed eh loko hi vulavula na n'wehe ro hetisela eh tatani kutama a ku ri na timhaka ta ku a eh, mi yimisenyana timhaka ta ku ya mi ya holela vanhu eh midende ka miganga ka vona what is the position now uh, thank you very much uh, Pet and your listeners let me say we are very happy that the

na ti-merchant mm. na, na, na maxophweni because eh, mali ya vona ya ri kona from the six until the eighteen ka ti-akhawunti ta vona mm. so we are very excited that uh, our beneficiaries uh, there was no disruption in terms of them accessing their grants monies i see ku ku ku na leswi nga cinca hi sweswi hi nga ka lockdown ku na timali tin'wana mi ti hakelaka handle ka leti mi ti hakelaka ta ntolovelo n'wina tanihi sasa kumbe mi hakela teteya ta ntolovelo ntsena

the, the, uh, uh, the, the, the, which have been contracted in the in our communities mm-hmm. eh, i lava vanhu va hina va nga swi kota ku kuma swakudya kona loko va qualifya for srd seven hundred rand leyi ya grant loko va nga qualify ka sasa eh, department ya hina ya social development ya swi kota ku va pfuna loko hi ta la eh, ka nongonoko hi sungula hi nghena ka nongonoko wa before lowuwani hi fika hi va byela ku hi ta va hi kha hi endla yini ka nongonoko wa siku ra namuntlha loko hi va byele ku hi ta va hi kha hi bula na n'wina un'wana muyingiseri i hi fonerile loko a hi fonela a ku papa hi va ye a i- i- i holela papa yena u ya va holela hi ti-20 ka thomo loko a fika a kuma ku ku ve ri mali ya vona yi kona yi ta yi horiwe a kzn se ve ri va tsaleriwe tifomo swi ku yini ku ve nge hi kumi mali until ti four ta august now and then mhaka leyi ku ya hi yena i ri a yo sungula ku endleka as sasa how do you intervene ka ti-situations ta muxaka lowu eh, leya i mhaka ya frodo which we discourage uh, very much ebitbet um eh, ku vanhu va hina va targeta vakhalabyi for

va swi kota ku endla refund to each and every beneficiary who have been affected within 14 days mm. ina ka sasa what we can do like i have said before we can assist in the interim ku eh mukhalave a swi kota ku kuma swakudya mm. through our srd program so eh butulo a nga visitor our nearest sasa office va ta n'wi pfuna ku va va teka ti-details ta mukhalave va mu take through the program ya srd oh i i sesi lava va va ho ve ri va- hi vo va va holelaka ve ri ene a swi sunguli hi 2019 eh 10 and 2019 11 tin'hweti teto a va holangi eh ku humelele a very similar eh, eh, situation ya ku va hi byeriwa ku mali ya vo yi holiwe kun'wana eh sweswa swa ku taniya ni byeleni how does your pro, your process work in terms ya ku va mina ni holela papa mina yi tirhisa ku yini The the you you need to have a concern. If, if, if all the operators were through the recommendation ya ya court and the social workers, mm. a family has got to nominate someone who can be able to loyi va mu trustaka mm. a nga swi kota ku kuma mali on behalf of mukhegulu or mukhalabye mm. so hina loko ku na recommendation leyiwani ya yi captura ku

exactly from the day va nga fila fomo va ta investigator va post office and then va ta make sure ku va kuma mali ya vona because from the side ya sasa ni ta swi tiva ku every date ya ya mundende mm. hina mm. we have already hi hakerile mali ya everybody ya kuma ku mundende mm. ka ti-account ta vona okay no no xo hetisela i ku a ni na swi tiva ku a va nga ri kumbexani n'wina mi tirhisa ti-process to karhi leti eh ta ta ku allocata the, the, the social relief what eh of distress of distress mm. swi nga koteka ku eh, sweswi mi nge va ya ka the nearest office eh ba ba ba vhe va ya ka sasa twi ba kota ku ku tsarisela ku va kuma that relief ni vula ku va kuma mm-hmm. a preference of some kind

and siku hi nga kuma mukhalabya na sesi wa mina sesi n'wamanganyi yi ka ha ri na munhu la n'wamanganyi hayi tatani kutama a va ha ri kona lava a ni kona o oh, leswi mi nga hlamuleki eh, kona all right very va ta va ta va mali ya n'wehe ku ta ndliwa vulavisisi swi teka khume munhu wa masiku eh ku mm. ku sukusela hi ti 20 leti ya mi nga tsarisa hi toho se swi vula ku loko mi ya hi ti 4 mi fanele mi kuma payment liya eh na liya yin'wana se loko tshoka swi nga ri mm. tani mi ta hi byela ku mi ta hi byela n'wina loko swi nga ni sangi sweswo kambe ke ve yi ri sweswiwani mi ya ka mm. sasa mi fika mi va byela ku a ku holiwangi mi yisa vuxokoxoko bya papa eh ivi va mi nyika mpfuneto nyana wa swakudya sweswi sweswiwa se yana mm. se yana ka sasa loko swi nga pfumeli mi va na swiphiqo mi nga chavi ku hi fonela eh mi byela mm. papa va ni fonela loko va ri na swin'wana hi ta kota ku tihlanganisa na tatana eh, ku tama okay se va kona papa kwala kusuhi e va kona mo ni va nyiketa a mi nyamalarile kambe a phet a mi nga ha twani a ni nga ha mitwa a mi nga ha ni twa ni e a ni nga ha mitwa a ni swi tlangi no mi vulavule yini aw shem sorry hayi no mara sweswi eh. sweswi ni mi byelaka a ni hembi mina sweswi ni mi byelaka hi swo va nga vula swona eh, okay eh, mo ndzi va nyiketa kokwa mhangani eh, va nikeni ku va ta kota ku tatani ku tama va kota ku va twa ku eh, munhu lava hi vulavulaka na vo va ri yini okay hi leyi foni kokwani mangani hallo ahe papa okay. e i khalanga la ka munghana lonene mi le moyeni sweswiwani na va ka sasa va kha va mi twa ve ri um tifomo leti ya mi nga ya mi ya tsalatsala ti ta teka khume munhu wa masiku um loko se khume munhu wa masiku leya yi hindzili um mi fanele ku va mi kote ku pfuneka mi kuma mali leyi nga mi nga yiveriwa yona loko ku ri ku yiviwile mpela ivi va tlhela va mi nyika na yale ya n'hweti yaleyo se swi vula ku va fanele va mi hakela ka mbirhi loko va endle vulavisisi ku ya hi leswi va vurisaka swona
eh, ani hina va tala va hi byerile leswaku um mina mi nga ha yi kumi leya july leyi hayi hayi a hi swona sweswo Eh, va va kokwa lava mi yingiserile vete hi vuya hi ti-four ee hi ti four
vete hi vuya hi ti four hileswaku hi to tlula vhiki leri taku leriya ra ti four ta ta august hi tlhelele ee se kasi sweswi sweswiwani tatani ku tatani ku ta ma va byeleni kumbexani va ta mi twa n'wina va nga ta ya no hi swona hi swona leswi papa swi leswi butifati a vulavula hi swona um loko va hetile ku investigator va ta va ta mi refunda loko mi lava swakudya eh mi nga ya ka sasa office va ta vona ku va mi nyika voucher ya ya, ya swakudya and then loko va hetile va ta swi kota ku ku mi refunda eh, mali ya hina se a ni ri hi tifu le swa ti-four hi a ni mi te hi vuya hi ti-four e i ti-four they are right i ti-four mm. eh, va ta va ta mi nyika feedback ku eh, swi fambe njhani but va ta va ta maker sure ku a va ngi convenience mukhalabye mm, mm.

so i ta va ku va poso va ta refunda eh, mali ya july na ya august va ni- va ni hakela Mhm.
okay no
ni mi hlamula hayi ha- mi ngo vula a mi la ku vula swin'wana papa Eh, leswaku le- le- ya- ya- leya ya twenty nineteen ana a swi hi sula le maphoriseni swi vheni na maphorisa ku a va ha hi byela nchumu swi yo herisa sweswo oh ku ve na early ya 2019 ya ya ya ya october na na- november na vamaphorisa va ha yi hlamulangi nchumu i tekile xitatimende hi ku hi yena a ni holela yena a ni holela ku lova n'wana i tekile xitatimende ku emaphoriseni hamba va ku xi wu ri phorisa ra kona na sweswi a ha ha twanga nchumu se i vhela a swi tshekisa se se loko za ku ta ringeta sweswiwani swa ti-twenty yaleyi nga ka yi nga humangi na yona yale ya ya ya july mativa a hi ndlele ni ta ni ta ringeta ku nyika um tatana ku tama tinambara ta n'wehe mi ta kota ku bula leta ta ta siku leri ra ti-ten na ti-eleven kumbe ta n'hweti liya yi nga hundza ku um swa lembe leri nga hundza kahlekahle ku kahlekahle xiphiqo a ku ri yini ku swi ta kota ku va hi vona ku ku eh, va nga mi pfuna njhani ku ya mahlweni kambe hi khensile swinene papa loko mi lava swakudya sweswi ve ri eh, sesi hi va byerile ku a va eka sasa va va nyika phepha leswaku va ta kota ku eh, ku pfuneka ku ya emahlweni hi khensile swinene papa no hi ni ku khetsa mina ni khetsile swinene ekhalanga hi ta bula tin'wana mi ri mi ri anga mi nga ha ri moyeni no inkomo papa hi khensa tatani ku tama hi khensile swinene na n'wina nkarhi wa n'wina um roliwa nga mandla Uh, thank you, thank you to all your listeners. inkomo hi sweswo mi yingisela munghana lona nfm um eh, hi leswi a hi ta na swona um muhumelerisi lava ni komba swin'wana a ni tivi ku um se leswin'wana a swi ku yini kambe yimani hi sungula hi hundza hi laha um muhumelerisi hi ta vona ku a mi ku yini laha nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka afrika wa vulavula na khalanga pek mathebula makume mi ri nkaye timinete yi bile awara ya khumembirhi ku nga ri khale hi ta kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we e mahungu ya kona mi ta ma kuma laha ka khume timinete ku nga se ba awara yan'we leswaku hi ta kota ku tsutsumela le ku nga na vaseni nkosi yami e va hi byela ku timhaka ta ta xipano xa rixaka xa va malembe ya le hansi ka makume mbirhi nharhu va tlanga njhani na xipano lexiya xa le japan matimu matsongo lama ni ma tivaka ku xipano lexiya xi tshame xi hluriwa hi xipano xa japan hi tigolo timbirhi ka yin'we eka ti-olympics to sungula sungula loko xipano lexi xi ta va xi yile kambe va ta hi byela swo tala um lava va swi tirhaka hi swo vaseni eh, nkosi yamba yimi kulunga ku la ta hi byela swo swole sweswi ya ka tinhlokomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we um ntirhi mi ta kuma mahungu yalawa hi khume timinete ku nga si ba awara yan'we ke loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi kha hi teka riqingho ra wena ka 015 297 1855 u tirhisa na matlhelo ya dprsabc co za u yi byela ku wehe eh matitwelo ya wehe hi wahi ka timhaka leti ta mapfhumba lama ya nge le ku endliweni hi- hi tiko rerhu eh ngopfungopfu ka xiyenge xa maphorisa na masocha ku teka nhundzu eh leyi yi yi nga phangiwa ka mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza hi ndlela yeleyo u yi bela riqingho ka 015 297 1855 kambe sweswi a hi twaneni ku mhaka muni sandra tuli u ri mahungu ya awara ya n'we ya tiva emisakweni ya mhaka nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa afrika wa vulavula eka munghana lonene fm You know, the problem uh, uh, currently within the ANC is that there are people who are members of other people

uh, the ruling party xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula
a hi koti miyingiseri wa mugana lonene fm makomba ndlela n'wana miyingiseri ri a hi ta kombela loko swi koteka mi vitana va sasa mi tshama na vona mi hi nyika nkarhi vula na vona hi ku ku na swiphiqo swo tala leswi hi nge le ku hlanganeni na swona eh leswi fambelanaka na timhaka ta matirhele ya vona eh ya kumbexana hi ta hi ta ta boheka ku va hi endla tani mingisero mugana lona fm hi kota ku vona ku mi pfuneka njhani hi ndlela leyo ku na un'wana a nga tswala swin'wana no ka ni nga swi twisisi la kambe um swi tikomba ongeti ku na swiphiqophiqo loko swi ta ka timhaka ta hi laha vanhu va korekeriwaka ha koho alright 0152971855 ni ta ri i nomboro leyi hi tirhisaka ku la ku tatwa ku um xiphiqo matitwelo ya n'we ka mhaka leyi bulaka hi yoko ku nga va ku ri wayi ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka um ta mapfhumba lawa um mfumo wu nge le ku ya tekeni ku va va hetelela va vona leswaku ku tekiwa nhundzu leyi vanhu va nga hetelela va va kumeka va va va tekeriwe yona hi ndlela yo yoleyo se timhaka leti kumbexana hi nga lava ku ti tekela nhlokweni mingiselo munghana lona fm hi twa ku n'wangulo wa n'we eka mhaka yo yeleyo ku nga va ku ri wihi swi na nkoka swinene ku va hi twa ku matlhelo um hi ku hambanahambana ka wona ngopfu loko kha hi twisisa ku ku na swiphiqophiqo leswi vanhu va talaka ku vulavula hi swona va vula van'wana va ku ah, loko a swi koteka a ku fanele ku tshikiwa mhaka yaleyo kasi yin'wana leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ka yona i timhaka ta ku khale ka president sweswi hi vulavulaka um eh, va va nyikiwe mpfumelelo wa ku va ya va ya lahla boti wa vona va ri a hi mihlovo swilo leswi swa humelela eh va swi vitana compassionate leave laha vanhu va nyikiwa nkarhi wa ku va va ya va ya lahla varhandziwa va vona a ni tivi mi tshame mi hlangana na swona ke kumbe mi tshame mi endla xikombelo ivi swi ariwa eh hi ndlela yaleyo kambe eh va languta na ku i xigevenga xa muxaka wihi kumbe i mubohiwa wa muxaka wihi ma tirhisa swero ne ya hayi ku xigevenga eh i mubohiwa wa wa muxaka wihi eh na sweswo swa na swo va swi languta kambe ke veri vatekiwa mahungu a va languteki le nkosini eh a ni tivi ku swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani kambe i swin'wana swa leswi kumbexani n'we mi nga va ku mi ri na tlhelo ro karhi hi le ka 015 297 1855 hi sunguleni mingiselo loyi nhleka Botet, buti wa mina
mpfukile. i vatomi njhani papa Hayi, mpfukile. mi ri yini n'we Ejulu wa sola bandizi. Eh, Botet. Nhundu a yi tekiwe. eh swi nga va swakudya i ti-fridge ni t-v xin'wana na xin'wana lexi xi nga yiviwa bothead a xi tekiwa hi eh, mhaka ku loko ho oh, hayi swakudya a tshikeni bothead ne eh mundzuku va ta tlhela va ya yiva futhi hi mhaka ku va swi tiva ku hayi swakudya musi a hi problema a swi tekiwi so hinkwaswo leswi nga kumiwaka i tindlela to yiva body pad a swi tekiwi ene a swi na mhaka ku lava swi teka ku va ya endla yini hi swona hayi a swi tekiwi body pad a swi tekiwi va ta chava mindzuku ku ri wo kuma hi ri na nhundzu yo yiviwa um ya tekiwa mindzuku va ta chava ku tlhela va ya yiva body pad mm, mm, eh a a swi teki hinkwaswo a mo va jelezela na o a jelezi vote tape yaleyo a a a jelezi mhaka ku loko ho hayi leswi swakudya leswiwani eh va tshikeni va dya mintungu va ya tlhelela bot credit va ya ku yiveni mm, mm. eh nhundzu leyi nga kumiwa ya tindlela ta ta rhongo hinkwayo a yi tlheleli ndzhaku ende a swi tlheli swi ya nyikiwa vinyi va swona vinyi va swona nga ri va na swikombiso swa ku veri a vana a va ha swi lavi
a va ha swi lavi um lomu mavhengeleni van'wani va twala onge ti va vula sweswo ku a va ha swi lavi ne um hayi botete eh, eh, eh, a swi tekiwe a swi tekiwe a swi tekiwe va nga tshika a swi tekiwe hinkwaswo hi sweswo swi nga yiviwa hisiwa kumbe va yini ya hisa kumbe va va va ya chela kun'wana na kun'wana laha swi nga ta famba na mati a hi tivi ku va ya swi chela kwihi mara a swi tekile nameteli papa ee hlayisekani la vandezia laha hinkomu thank god pastor a khensa eh a vandezia hi laha ku nga na rivubya ne eh xikolo lexa xa rivubya xi le vandezia mos ne eh okay a hi kumeni leyo mingisani hlekani

Eh, a swi vukeng a swi vukeng a swi vukeng eh eh a va teke botpet a ni munhu loyi loyi a yi phele ku yiva swilo swa ndewu botpet eh lexi nga mina ku va va tekele i mhaka ya ku a ni vana a va a va endla a ku ri va le KZN a va ku va lula khale ka president so ivi munhu wele Jubek na ye a ya phanga na a fana nga phangi munhu masoko hala hala a swi vutiwi va landza se va va hala va yini ku dzumba i hala no a ni ri a ni ri va kwala tikweni hinkwavo na
va kwala tikweni i nge i nge vole ha police station le president a nga pfaleriwa ka yona va tina tina gedeni ku tlula ku ya pfuwa tixopo tolweni mi twe mukhamba la vulela sisi van'wana va ku va huma la kwini kwini hala kaya hala va ku lofo se a ri durha a ri endla forty five rand lero munhu loyi a pfumaka mali mali yona yaleyo a nga hatli xinkwa hikuva vona va ye va fiwa tixopo ma swi vona ku eku onha a ka ha ku tokotela sweswo na mitwa ee i ku onha leswiya cause i nge vuli hale leyi va ri yini president ya president va ka yona va ya kombisa ku vilela a gate ku komba ku hina va president ya hina a humela handle sweswi namuntlha yi twa sweswi wona nhlokomhaka ta mahungu ve a va lavi van'wamahungu le nkosini why va nga tlhe va ya cinacina ku a va nge a va yi van'wamahungu va teka mahungu ku komba ku va swi vona ku se va onhini ene vona hi voxe va ti vangele ndlala mi mi nga khensa matiko lama ma nga kota ku siva hi valaya va lipompo va kuni ku va a va lavi vangeriwa ndlala vona cause minduku a ku hlupheki government ku ta hlupheka vona mfumo mfumo wu nge hlupheki ma yi vona no ni mi tweli bota mina
ku hi khensile swinene um ku va mi bela riqingho mingisero wa me 015 297 um 1855 mingisero wa me we u ri yini ke eka mhaka leyi hi bulaka hi yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha eh a hi tweni eh, ku ku na mani la nhlekani mi amukerile ka munghana lone Eh, bot kalanga mpfukeni. hi pfukeni minjhani papa Hi pfukeni mi vulavula na mawari. a hi tatani mawayi Mm, mavonelo ya minsiri i mavonelo ya minsiri. Ina. Mina na mavonelo.
kakhulu kwalani hina hi ngheni helo ka mavonelo ya yena e timhaka ta mina hi letiwani vo sithetha a ni hleketa ku ri nhundzu leyiwani loko maphorisa ma yi kuma loko ku ri na vanhu lava va nge vona a va yi lavi a va yi teke va yisa lomu ya ku nga na ti-charity charity ko lomu ya ku hlayisiwaka vakokwana wa hina mhm. na vana lava pfumalaka vatswari hi mhaka ya ku yin'wanyana ya kumeka yi nga ha ri ka xiyimo xa xi xavisekaka oh yes swin'wana swakudya swi ya kumeka swi kha swi swi nga ha ri ka xiyimo xexo swi nga ha tlhelela a tixopini ende swakudya phela a swi a swi a swi yisiwi la swi rinyiwa kona eh, na ku na ku swakudya swa hluphanyana swi nga mi vangela switori ngopfu mo loko mo famba mi swi teka mi vanhu vinyi lava mi swi tekaka ka vona va nga tsakangi hikuva a ne va kuma va chelachele swichelachelani loko ya swi tirhisa we un'wana se swi nga ha fambi kahle swi va swi nga ha hlayisekanga ngopfu mm, mm. Eh, mina mina hi ku tshama ni kumeka sayiti ra ku hala thembisa a ku ri eh, mikitsikitsi lomu tindleleni na ku nga fambeki mapatu ma hisa hisiwa kun'wanyana ma chelacheriwini se swilo a swi nga hlangani but a ku hlanganana ngopfu mm, mm. a ku bihini swinene leswi a kahle kahle swi hi thyakisela na tiko ra hina hikuva sweswi vanhu phela hi dume kule ku china america hinkwavo va langutane na hina loko munhu no tshuka la ku ta haleni va chava na ku siku rin'wana va nga ta ta endla vuvekisa tiko ra ka hina hi ku twisisa ku ri eh vuvekisi bya na bindzu ka minkarhi yo tala masiku lama ende bindzu ri ra vuxavisiwi ngopfu lerako loko u ya vekisa afrika dzonga vo to ta va ta luta i swo fana sweswo fana n'wina swi loko mo tshuka mi twa ku a china ku loku tsemeleriwe ka tintambu leti n'wi mi ti xavisaka kwale china mi nge ti teki mi ti yisa china ka rin'wana ra masiku mm, i ntiyiso se mina mavonelo ya mina ku ri ya laha mabotlele ni mi tweli botwa mina ni khensile swinene nkarhi wa n'wena Thank you. I can. 015-297-1855 a hi ku tumingisa rome ku u nga va u ri na swin'wana leswi u lavaka ku va u u hundzisa kumbe u ta na swona eka nhlekani wa siku ra namuntlha twana loyi mani hi twa ku loyiwani i ri yini a ku Ikani Botpet mi vulavula na strike machine swi kusuka la ka madobi ya mina a ni ta kombela ku na lava va nga byela ve le posweni va nga byela mhani lava ya nkuri a va nge yi kumi mali ya july a fanekele na vumba fonelini same time ku ri hi kota ku twa ku ri why lava va vulavula so lava va boti lava va vulavula so vukutama Ja, nkun pot.
vanhu vanhu va fonele same time ya i ntiyiso mihleketa eka kambe a swi olovi ku fika kwalano um a ni na ku tiva na n'wi tiva munhu la nga va byela hi nge n'wi tivi ku i mani kambe leswi hi swi tivaka sweswiwana i ku um va sasa lava va nga nyika vaposo eh, ntirho hi vo va va vulaka ku e-e ya tlhelerisiwa mali ka n'winyi wa yona ma vona mhaka ko kulomu 40 hi hlotana na xintshunxo afrika wa vulavula i khume mune kahle kahle khume tsevu timinete ku nga si ba awara yan'we ku nga ri khale hi eh, khume timinete ku nga si ba awara yan'we hi kuma mahungu ya misava um na mhaka mone sandra ntula a hi tweneni loyi mingi sani nhlekani a hi minjhani butwet hi pfukeli minjhani butwa mina ephukeni mani a cancer um ni vulavula na given ra bode ne a ye but given um se mhaka ku um mi nga ku khometa ka mhaka leya ya ya lavoluta lava ne yes without fear or favor maphorisa va teki nhundzu leyi nga yiviwa va nga yisa kwihi va nga yi nyika a deed of the givers okay na va pfuna ku va mm mm ku hi ku ri ne a va yi tshiki va va tshama na swo kumbe i swakudya a swi endli a swi endli sense vanhu va a va endla hi xikongomelo munhu a nge pfuka ku i twa ndlale butet a yi va fridge masivisi se hinkwavo va fana va tlasiwa ka category ya yi one a va tekeriwi swilo leswi va ngo va a ni ngo a ni ngo fridge yi yi nga olovisa swilo ku ze munhu a yi yiva ku okay a ni nge he hlupheki ngopfu loko no tshuka ni ye tinhlampfini ni nga vuya ni veka fridge ni ti hlayiseka ma swi twisa nyana swi swa kona no kubutet hayi ndlela liya a swi a fridge a yi ti ndlela ya kahle ma vona swi nga ti hi ndlela ya ku ri mi mi onha mi onhela tiko ma vona na mina mhm. na mina eh, se leswani hayi a hi swi tlhokoti ku ku a hi va tekeleni va ta kota ku ri na hi va swi tiva ku tiko ri na nawu naswona kahle kahle va tekeriwa ku ku swi ya ku ya swi na mhaka ni ku vona va tekeriwa va swi tiva ku xin'wana na xin'wana xo tirheriwa okay fambeni mingiseri um eh, a hi tweneni loyi avuxeni muhaxi Eyi mina namuntlha a ni na ku vulavula swo tala in fact a ni na ku va ka swa tipolotiki or anything mara eyi ni rhandza effort leyi mi yi endlaku loko vaaki hi minkarhi yo tala va ta va kha va vulavula hi swiphiqo swo swo fana swo sweswo especially la mi swi vonaku ku ri a va na ndlela yin'wanyani ya ku pfuneka handle ka va va va access-a radio leriya ra ku eyi ni khensa ngopfu mani matirhelo malama um hi mona matimba ya radio e mi le ku tirheni ka ntirho wa kahle ngopfu ma vona loko mi kuma ku ri ka xiyimo xo fana na xexo van'wani va chava no ya tihofisini vanhu va ka hina ene a ku dlawa munhu tihofisini mara hikuva ku ri na attitude yin'wanyana ya wrong hi swa tiofisi va gina se va chava mara ku va n'wina mi teki goza ra ku mi lava ku khomana na va ka sasa mi twisisa ku ri ku endleka yini mi endla ku ri na vona swi fika swi va olovela loko va fika le hikuva na reference ya ku na le ka radio a hi yini va vulavuli so official va sasa van'wana inkomu muhaxi calvin misa khensile buti wa mina khensa swinene ta ringeta kwala hi nga ta kota ku kona mingisiro wa mehe um loko swi hi tsandza mi ta hi khomela swi ta va swi lo hi tsandza kambe hi ta ringeta ku va hi mi korhokela ka vula hi swo hi nga tela swona laha i mahitwa lomi yingiseri nhlekani
aye kalanga mi njhani botwa mina evukile no vuxela vona hi ngo vo hetisela namuntlha mi ri yini a ni xikongomelo hi ku duma vhena e okay vula heta hi ndlela leyi ka mhaka ya ku phanga hi nga zi kaya kaya hi ya kwihi ne kwihi xivutiso i ku nawu loko vanhu va phangi nhundzu wu ri yini um loko wo hlamula sweswi xivutiso hi ta kuma ansara ku yi fa hi endla yini loko nhundzu yi phangiwile yi fa yi tekiwa ivi vona lava yi nga ya vona va ta decide ku va yi nyikela mani loko va lava ku nyikela and loko ri yi fa yi destroyiwa va ta hlawula ku fa yi destroyiwa xa nkoka i ku yi fa yi tekiwa ka lava nga yi phanga yi yisiwa ka vinyi va yona ivi vinyi va yona va hlawula mm. ku va endla njhani ivi ni kombela ku hetisela hi leyi ni lava ku mi vutisa xivutiso lexi um eh, miyingiselo wun'wana um eh, wa munghana lonene se ni yi rhandza swinene munghana lonene mara na xivutiso xa ku ku na ti-radio tin'wana ta s a b c leti ka ti-talk show ta tona to fana na va africa wa vulavula va swi kota ku loko mi fona va mi fonela back swi tsandza hi yini ka munghana lonene kumbe ka ti-radio to fana na munghana lonene ku loko wo fona sweswi mi kota ku hi fonela back and i think after sweswi pfuna na listenership na ku vanhu va kota ku participate ka program yeleyo so mi tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle xa ku hlamula na mina ni nga mi hlamula swintsongo leswi swin'wana mi nga ti nyikaka nkarhi loko mi kha mi fananisa eh. ani eh mi langutana nhlayo ya vayingiseri eh ni nga mi nyika xikombiso hi radio ya kwala kaya ya SAFM safm va yingiseri lava va yingiselaka xitichi lexiyana lava yingiselaka munghana lonene fm a va a va ringani va safm va le hansi ka va munghana lonene okay so eh, eh, eh, noxini oh, kumbe yimani nga ku noxini tlhelo leriya ra ku loko hi fonela va yingiseri eh naro ri nga ri nga hetelela ri ri ri va ri vula ri nga tirha ntsena loko ri ku mi fonini n'wina mi mi tsandzeka mi kumbe ma ma ha vulavula hungu ivi hungu i nomboro ya mina yi mi tsema hi swiphiqo sweswi mi nga va ku mi ri na swona mara leswa swo humela munhu hi n'wi fonela njhenjhe swi swi ta tika hi ku ku nga ri khale ku ta tlhela ku va na xiphiqo xexa xa ku ka munghana lonene swi nge endleki a ni n'wi ambulangi vito ra n'we jono jono a nga foyineriwi ma swi vona ene ene loko loko hi gcina ku ndla tinhlayonhlayo ta ta nongonoko lowu hi kume ku wu tlula madzana mune wa magidi se ma swi vona ku loko se hi ya fonela fonela swi swi swi swi ta hetelela swi swi hambanisa na leswi kumbexani eh xikongomelo nkulu xi nga xoho hi ku xikongomelo nkulu xa ku munhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka ku i na yini kumbe a nga na yini u na lunghelo ra ku a nghena ka nongonoko lowu kambe kambe kambe mhani na matimba vinyi va xitichi va ta va ta teka xiboho kambe mhani u hundza hi tlhelo rero mara ni khensile ku mi tena tlhelo rero mingisero wa mina ni okay no inkopo kala khensile boto wa mina a khensa swinene a hi wu gimeteni kwala nongonoko lowu hi ya le ku nga na mhaka muni sandra ntuli a hi byela mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi ta twa ku um lava vakon'wani va ri swi famba njhani hala um a tokyo endzhaku ka leswi sweswo mintsiro munghana lonene fm sweswi hi nga ku byela ku hayi tindlela etimbirhi tinharhu ti kongoma le ku hi ya kota ku twa ku ku endleka yini le a tokyo loko ku ku langutiwa ntlangu lowa wa vafana vafana lavatsongo um lava majaha malembe ya makume mbirhi ni nharhu loko va hlangana na xipano lexiya xa japan um yimani hi amukela vaseni nkosi yam vakon'wani nhlekani Eh, vakon'wana hayi minkarhi ya cinca avuxeni vakon'wana ah, ya ka xewe taniwa masiku lama swa ha ri kona ku haveri ahee
ah, va va byeleni ku ahee eh, eh, va byeleni ku nghena na ndlwini no hayi ha khensa swinene vakon'wani i nkarhi wa n'wina lowu hi lava ku ta twa ku swi fambanya hina loko hi hetisela ku landzelela timhaka leti ta ta bolo vakon'wani um xipano lexi tlangaka lexi ala kaya a hi xi tiva xi ri amadlukudluku se xi cinca mavito xi ya fika kwihi a swi cincini e a va ha ri kona vanhu lavayani a va a va a va tisa vukorhokeri byebyiya bya ku vitaniwa amadloblob ku ngo ho sala vito ntsena kambe ka va ha ri kona ka vona se afrika dzonga under 23 leyi nga na yona um eka nkarhi wa swifanini eka xipani xa yena afrika dzonga kambe ke swi tani um mavito ma kona tindhawu ta cinca swilo swa jundzuka kutani ke swi va tani